ka bi mali ka bi chɛni na yɛn ti sɔɣiri kuya ka kuni na tiŋa tiŋa ka di pa tuma tuu ka bɛ kama chɛchɛ buɣum ko yɛn ba Yeah. O di daa kuli- gaŋ bɛni mi gba Ɛhɛn. di pa a yiŋ i landlord daa malila yi ko viɛnyɛŋa ni tooi mali irin wahi yiŋ bee kama ka i i family mali yuri ka bi ni tooi suhi yuhi- yuri maa so taa ka a chaŋla a channi a ko n chaŋla tiŋ hali kama kpɛni tɔliŋ ŋɔ mini tamali bihi daa chɛli nim ka lahi kuna yaha mm. ka di saha gba ka bin neen kara na bɛ yɔɣu maa ni mm. ka dabiɛm daa biɛni mm. amaa bin pɔŋɔ tin kɔni chɛni ŋɔ maa soli maa niraba pirigili pun pukparibi pirigili pun ashɔyi maa ni kama bi deei ti kawaan shɛra mhm. puya ka zaŋ shɛli zaliya so ti ŋubiri ka chɛna kɔni ŋubirila kawaan shɛra hali ni naya nyu shɛra maa mi nyu pala n yi maa din nim maa zaaha so n ni nya ka nachimba maa diri fiila shɛŋa zaŋ chaŋ di puuni di wuhiri ka di nyam din ni kama no Bɛ- bɛn binshaɣu- support. hɛn, support ni so, so bɛni. zuŋɔ a lee chanimi ka ambulance dola bee health professionals Yeah. irin alaafee baŋdiba ni dola Alaafee in baŋdiba. case of di ti niŋ ka binshaɣu ninsal bi mi ninsal mi bɛni. bi su o Ban- daalaafee ban bɛni. di ti niŋ ka lala bin- binshaɣu yɛn niŋ Ban- soli ni ka ban bi- bɛni. bi lihi liha viɛnyɛliŋga Ban bɛni Naawuni chɛndi maa puuni Kɔra pa fom saŋ zanibu zanibu ni vuhi ni bɛni chaɣa ti na zani kpɛm Laani ŋɔ ka di bɛni, yi bɛ kɔ- yi kɔn zani la bɛla ka Ɛhɛn, tinsi maa pirigili bɛni ti ku toori kpɛri ni n-di chibi yi shee yi zani shee ti zani Ah, kamani tiŋ Kɔ- din ni diŋ tinsi maa kama n kɔn Tuɣu bɛni. tuɣu bɛni jimli bɛni kama laa tin kara kara maa Jimli zaa. tindan bɛni, Tin- yin zan ŋmɛ di ɛhɛn, tinsi maa shɛŋa ku bɛni a bɔri ni a je shɛhi a ku zani laa nyɛla ɛhɛn because salo shɛba ban yɛn yina ni maa gba ni bi niŋ a wuhi a yurilim maa a ku tooi ŋmɛ n-gari ka chaŋ la, okay. shee a ku zani wuhi ba yurilim bela ka lan chaŋ. So n vuhibu pirigili bee ti vuhibu pirigili di yɛn nyɛla lala tinsi maa ti paai na ti na zaniya nachimba maa shɛba nyuri kom n-gba nyu kom ka ti na inti ti yi ni ban yɛn yina ti wuhi ti yurilim maa ka lan gbaai ti niŋ soli yaha. Okay. Lala ka ti ku yɛn niŋdi chana. So o yi yiɣisi tamali ŋɔ saha dini ka ya yiɣisi ka paai saŋ saha dini yi ni geeji maa? Ti, ti, yɛlimaŋli ŋuna ti paai bu ti bi ti time. ti nyɛm paai saŋ ŋun saha shɛli ti bi ti taim. Amaa ti yisibu ŋuna, ti ku yɛn, a yi daa bɔri ni a be a bɛni n-nyɛ ti yisibu maa, dama yisibu maa ti daa bɔri ni di mali jilima, ni di mali jiri, dama yi ban kaaviri pɔhim ŋɔ zuɣu binyɛhiri ŋɔ pirigili ti yi ti m-bɛni, so di tu ni di ŋuna, hal a yi be m-paai nimaani, ka a ku mi ni a puu biɛri Dagbaŋ zuɣu. agbara atu ni ayina n ti ku nyɛ ni yɛn pili chani ni maa shɛm okay. ka gba laba a yiŋ ti suhuri Naawuni. Amaa loori ka a ti yɛn zaŋ yi tamali ŋɔ kpɛŋ nimaani ŋɔ eh, na? Nimaani ŋɔ ŋɔ ti ti ku tin management mini irin team maa shɛli ti ti ku yɛn ti ti ku yina ti yɛn chaŋ ti puhi gbɛ waa paɣa kpɛma n yɛrila n yɛbigu ma na. Ka zaŋ loori nim daa bahi. Ka yɛlo pumpɔŋɔ ti ti ti ti ti kpuɣila na kpɔŋ maa. Di saha laa saha maa ŋun zaaha Ʒiɛm maa din yɛn kum mi ʒini tam saha shɛli ti ni ni ti yɛn chaŋ ti chɛbisi yɛbu guma naa ŋɔ laa saha ʒiɛm maa din pun yɛn kum mi ʒini zaa ka niriba be jɔnshini shɛli ti yɛn yisi maa n-guli ti. Ti saha ti ni ku paana nimaani ti yɛn niŋ ti daa du shɛli bee ti yɛn pahi taba hankali shɛli bee ti ka ti ku yɛn niŋ. Za ci chaŋ n goga ka a vu kom bela kan kana mm. manager beni eh, so eh, questions ma galisiya ma saha ba lan kana yila sambani n ti kpɔɣi ko nyini nyɛ the brain behind everything binshaɣu kam din niŋdi maa nyini nyɛ ka kpaɣi za ci manager boli zuɣu n tahali bee team wula ka i plani ka yina ni eh, chandi shɛli yina ni chaŋ maa ka zaana duŋɔ ni ka pɔri ka paɣari ŋun kam zaa wumdi tɔn radio N ni ti puri so n ku lahi chani la nyɛ ŋun ʒi ti sani ŋɔ ti mini a gbɛri kpa tabi pam ka a nyɛ ŋun gba tabiri sɔŋ ni ti pam ti paɣaya pam a kana ti lihi dali shɛli din chɛ ka ti ti yina ni la aniya ŋɔ maa bee din nyɛbili ku nyɛmi o nyɛla ŋun kuri lari ka a li niŋ vihigu bee vihigu wuhiya ni kamani lari nyɛla din gba ku nyɛ ti laa di nyɛla ti laa and then ka nyɛ nyɛvili tari okay lala daliri maa zuɣu ka ti yɛli ni o di shiri niŋ ka lari bee suhupiɛlli tibu nyɛla nyɛvili tari din ŋuna di mali buchi ni ti kpuɣi napɔŋ chaŋ ti puhi naa gbɛ waa okay and laa place maa bɛ kama bɛ o ni bɛ luɣu shɛli polo maa di nyɛla luɣu shɛli polo din nyɛ kasi shee mm. ka nyɛ luɣu shɛli polo din nyɛ dariza shee ka nyɛ ti din n nyɛ ti di zuɣu ti bɔri ni ti niŋ ŋɔ maa ka niŋsi ŋɔ maa di kuli bɛ n zani la zuŋɔ di nyɛla din yɛn zali yuli ka a mini kana ti lihi ban zali yuya maa bee tin karinda wumdi shɛba yuya maa mm. Ti kpaŋ ti maŋ tin karinli ka wumdi shɛm maa, to amaa ban daa zali li maa bi puhigu bee kaman bi sam yoo be Naawuni sani. Lala zuɣu ka ti daa yɛn ni kaman lala niŋsim ŋɔ maa di yi kana ti niŋ, di nyɛla din yɛn zaŋ tibigimsim na ti nayili maa. Yeah. A kana ti lihi ti Dagban bipola, bɛ nyɛla ban be hal shɛŋa din din ka viɛnyɛliŋga. Ɛhɛn, bɛ ti boli a Dagban ŋuna ka a ŋub tim ka di luha ka di ni nyɛ bilichiinsi, ka marafa bee suu kuhibu bee maɣisi kuhibu nyɛli. To amaa binshɛɣu din yɛn n duhi Dagbaŋ yuli tabili Ti Yaa Naa maa gba lahasul bee din daa kuli kpe ti ka ti yɛn ni kamani tu ni ti niŋ lala ŋɔ. Okay. Okay, so n yina ni chaŋ chɛndi shɛli maa, what do you expect from people? Bo ka i di bɔra bee bo ka i di suhiri niriba sani? To, ti suhiri kamani resources a kana ti lihi ti chɛndi maa di ʒili bee ʒili maa din nyaŋ ti m mini ti tim maa yaa hali tabili ti aadalichi lana ŋɔ. Di zuɣu kom bindirigu laɣiri di nyɛla binshɛɣu din nyɛ binshɛŋa din puoi puoi ti shili malibu puuni and then ka nir kam zaa ŋun gba wumda ti yɛra din chɛ ka ti ku piligi di kuŋ ŋmɛbu maa binyɛra pam ka ti ɛspɛtiri ni kaman niriba ti n sɔŋ ti kaman laɣiri ni amaŋmaŋ kandina ni atab sɔŋni hankali. Din kan ya maa, m kuli lan bɔri ni n zaŋ kpe ka puhi ti na zuɣuri maa sɔri. N yɛn niŋla nupuɣil bi wari ba chimba sani ka chɛ tari m ku tooi puhi naa. Di zuɣu lala niŋsim ŋɔ ti ɛsipɛkta ni niriba sɔŋ ti ka lan bɔri ni niriba gba ti yina pahi ti zuɣu. N tin ku bɔri shɛm zaa n na bala. So lala chɛndi ŋɔ a hankali puuni anfaani dini n yɛn yina di puuni n zaŋ ti ŋun yɛn chaŋ